Bishaan zamzam bishaan ulfaataa sayyidu sharaabi duniyaa bishaan ulfaataan addunyaa tana keessaa bishaan zamzami jedha ulama'ani gariin gariin ulamaa ammoo bishaan ulfaataan bishaan guddaan bishaan kabaja qabu ulfina qabu addunyaa tana keessaa bishaan barakaa qabu bishaan zamzam caalillee bishaan harka nabi muhammad jidduu gadi dhangala'e sani jedhan sallallahu alaihi wasallam afdalu miyaahi duniyaa maa'uun

Lafee fi foonii fi morgaya keessaa bishaan dhangala'ee namni kumaatamni dhuge jechuun seenaa keessatti hin baramne illaa li Rasuulillaahi sallallaahu aleyhi wasallam, Nabi Muhammadiin malee. Nabi Muusaan ulee isaatiin dhakaa dhawinaan bishaan keessaa fatafajja'e. Waan raajii mitiree kun?

Abdullah ibn Abbaas sanada heddun sanada mutawaatira ta'een bittifaaqil muhaddisiina mutawaatiraan dhufe sahabarra salawaatu rabbii wasalaamu alayhi rasuuli rabbii gaafa kaan akka jaabir bin abdillah jedhetti gaaf tokko imala deemnee nabi muhammadii wajji bishaan dhabame jedhe waan goonu dhabnee falli nu harkaa bade jedhe. Boodara Rasuula Rabbiitti dhufnee waraanni miidhame bishaan dhabame jenneen Rasuula Rabbiitiin achii bishaan xiqqoo takka yoo jiraatte naa fidaa jedhan Rasuul sallallahu alaihi wasallam kubbaayyaa gilaasii muraasa wahii keessa bishaan xiqqoo jirtu fuunee Nabi Muhammadiif finne jedhe. Quba keessa gadi kaahanii wayta isaan quba keessaa ol fuudhan jidduma quba isaanii shanan kana keessaa bishaan dhangala'e jedhan Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam ija kennaan agarreette sahaaba. Dhumnee horii keenya baafannee irraa qamashannee ittiin dhugnee dheebuu baane jette sahabaan ittiin dhiqatte. Namtichi dubbii kana dhagahu jiru Jaabirii waan jedhe kam adadukum waqta iz yeroo san isin baay'inni keessan nama meeqa taha jennaan nuti nama dhibba kudha shani jedhe dhibba kudha shani jechuun nama kuma tokkoof dhibba shani nuti gaafsan dhibba kudha shani jedhe Wallaahi jedhe Jaabir bin Abdillaah osoo kuma dhibba tokkollee taa'ee bishaan gaaf san harka Nabi Muhammad keessaa gad dhangala'e nu hunda nu gaha jedhe. Allaahumma salli wa sallim alayhi salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Taateen akkanaa gaafa karaa Tabuuk deemanillee Nabi Muhammadiif taa'e Rabbi Yoo Muusaan dhakaa dhahee uleedhaan bishaan achi keessaa baheefille, yoo Jibriil Ismaa'iliif kooluu isaatiin biyyee hafarsee bishaan Zamzam baaselle, garuu Nabi Muhammadiif morgayaa fi lafee fi dhiiga jidduu Rabbi bishaan dhangalaaseef, Rasuula Rabbiiti sallallaahu aleyhi wa sallam. Allaahumma salli wa sallim aleyhi. Kanaaf ulamaa'ni hedduun irra filamaan bishaan ardii kanaa, bishaan quba Nabi Muhammad keessaa gad dhangala'e jedhan. Lammaffaa sadarkaa lammaffaa irratti bishaan Zamzam, sadarkaa sadaffaa irratti Niil yookiin bishaan Abbaay, sadarkaa afraffaa irratti ka aakhiraa Maa'ul Kawthar, bishaan laga Kawthar yookiin Hawdii Kawthar ka jannata keessaa gad. ija lamaan gad dhangala'u, Hawdi jechuun immoo ka lafarratti dirree Qiyaamaa irratti gadi jigu, bishaan Kawsariin keessaa gadi jigee lafarratti wal gahutu Hawdi ykn Naanniga jedhama. Lachuu laga Rabbi Nabi Muhammadii Aakhiratti beellame. Bishaan lamaan kun bishaan dura dubbanne harka Nabi Muhammad keessaa ga dhangala'e, Akkasuma bishaan zamzam ka Ismaa'iliif Rabbiin Jibriiliin qotii baase jedheen. Sadaffaan immoo bishaan Abbaay akkuma Rasuulli Rabbii bishaan Abbaay yookiin Niil jedhanii Rasuulli Rabbii Niil jedhanii waamanii bakki irraa maddu Habashaadha Itoophiyaa keessaa bahu kana ka biyya Masriitti dhangala'uun seenaa keessatti beekamu

dhibba sagaliif deemna. dhibba saddeetiif homaa homa dura ibn kathiir albidaaya wanihaaya keessatti laggeen shantu laga abbaay qallaba jedhe laga abbaay qallabee lagni abbaay habashaa keessaa biyyee furdaa albuuda qabu guuree suudaan keessa bahee biyyee sanirraa ummanni suudaan fayyadamaa turu ibn kathiir albidaaya wanihaaya keessatti dubbata laga seenaa guddaa qabu laga ulfina qabu laga barakaa qabu

San keessaa tokko maa'u samaa, bishaan samii jedhama li'anna malaaykaa samii qubatutu qote waan ta'eef Jibriil. Yookiin suqyaa Ismaa'iil jedhan, obaasa kan Rabbiin Nabi Ismaa'iiliin obaase isaa xiqqaa gangalatu seenaa reef himne san. Yookiin maa'u hazmatu Jibriil illee jedhan. Bishaan Zamzam. Rasuuli Rabbii sallallahu aleyhi wa sallam Maa'u zamzam limaa shuriba lahu bishaan zamzam homa dhugameef namaa ta'a jedhan. Bishaan matuma isaa Rabbi nama fayyada jechuu. Bishaan zamzam ta'ee bishaan fedhe ta'ee wanni tokko laa yadurru walaa yanfa'a Rabbiin malee wanti bu'aa namaa buusu Rabbiin malee wanti nama miidhu tokko hin jiru duniyaa tanarra. Garuu sababa namaa ta'a jechu. Allaahu Aleeyhi Wasallam bishaan Zamzam irraa hadiisa birootti wayta himan waa sadii akka isa keessa jiru lafa kaa'an. Tokkoffaa nyaata bakka bu'a, sagalee nyaata bakka bu'a. Lammaffaa sagalee jechuun gaa afaan warra Booranaatti sagalee jedhanii ni nyaata. Lammaffaa dhugaatii bakka bu'a, sadaffaa dawaa bakka bu'a. Dawaa jechuun qorsa, qoricha. Kuni seenaa keessattis haga har'aattis beekama. Nama dhukkuba HIV irraa bishaan zamzam dhugee fayye, nama dhukkuba naqarsa irraa fayye, nama dhukkuba kintaarot irraa fayye, nama dhukkuboota garaacha keessaa irraa fayye hisaaba hin qabu. Qorannoon saayinsii ammayyaa bishaan zamzam irrattillee qorannoo gaggeessanii bishaawwan bishaan ardii tanarratti eelota eela, Bi'irii adda addaa addunyaa keessaa maddu keessaa wanti bishaan Zamzam qofa qabu akka jiru saayintistoonni addunyaa mirkaneessanii jiran. Yuunivarsitiiwwan Ameerikaa, yuunivarsitiiwwan addunyaa qoratt keessa seentanii qorattanii ilaaluu dandeessan. Bishaan Zamzam irratti saayintistoonni addunyaa maal jedhan? Bishaan Zamzam akka Rabbiin Beekumsa mata si waraabu iyyatti yoo dhuuyde beekaa rabbi si godha. Akka rabbiin qabeenyaan si badhaasu yoo barbaadde bishaan zamzam niyyattee dhuuyde rabbiin akkas sii taha. Dhukkuba qaama keetii keessattuu dhukkuba akka falfalaa, dhukkuba akka ijaa budaa, dhukkuba akka hisdii waanyoo ykn hinaaffaa, Namaa si jiru dhiqee si keessaa balleessa idnii rabbiitin bi idnillaahi tabaaraka wa ta'aalaa. Naamusni bishaan zamzam ittiin dhuydu tokkoffaan wayta dhuydu taa'u, lammaffaan bismillaahi jechu, sadaffaan dhugaatii takkatti dhuydee fixuu dhabu, sadi bishaan gizee birciqqoo takka keessaa dhuydu yeroo saditti adda adda kukkuttee dhuydee hafuura baafataa dhuydee hafuura baafataa dhugu. Afraffaan matumti isaa nan fayyadu, isaan Rabbiin sababa godhee na fayyada jettee amanuu. Gaafa ulaagaa kana afran guutte bishaan zamzam irraa Rabbi barakaa sii godha. Imaam Ibn Hajar al-Asqalaaniin abbaan kitaaba Fathul Baarii kitaaba guddicha addunyaa kanatti ulamaan Islaamaa irraa fayyadame waan isin ajabu Ibn Hajar al-Asqalaaniin rahmatullaahi alayhi

Humna kudhan irraa kudhan isaanii hir'ise. Ibnu Alqayyim Aljawziyyaan kitaaba isaa Zaadul Ma'adii fi akkasuma Xibban Nabawii kitaaba jedhu keessatti wayita dubbatu nama guyyaa afurtama osoo nyaata tokko hin nyaatin makka turee bishaan zamzam qofa dhugu Humna inni baasee fi hattaa humna haadha warraa isaa wajjin ciisuu danda'u qaba jedhe guyyaa 40 guutuu bishaan zamzam qofa dhuge. Haadha warraa wajjin ciisuun humna guddaa gaafata, qaama nyaata guddaa gaafata waan ta'eef jedha Ibnu Hajar Ibnu Ibnu Qayyim. Yoo jedhe bishaan zamzam qofa dhugee guyyaa Abaa Zarr al-Gifaariin gaafa Nabi Muhammaditti Gifaar irraa amanuuf dhufu Ka nyaata tokko hin nyaanne bishaan zamzam qofa dhugu hattaa samina ukana baxni garaan kiyya borcii na baasa jedhe bar garaan borcii baasu dhihaadhe jedhe bishaan zamzam qofa.